Nu tinha mon ki N sabe move-m sta tudu dretu N sa ba grilha karni osi N sa ba grilha N sa ba kusa pa mi grilha karni oxi É sesta-fera é so karni Nsi nsi nsi ka sa kumenti Ten kunpra pon li nsi Pamodi nu ten ki ta toma kafé nu ten ki ta kati kati Nos é buru na txada nsi ka sa kuzê Má nsi di ki a poku N ta entra dentu di un sítiu Ki N sta odja verdaderu. E mori. Nhos ta oia verdaderu bon dia di Dios. E mori. Tudu na pas. Ami N sta li xintadu si. Mas sta. Rostu pa buskadu kel, kel ponzinhu, kel bageti kenti. Ma pumeru N ta pui-l ku mantega, N ta kumsa txiga li. Pa tudu kokonkulader. Dinheru nu tene pa tudu kokonkulader. Nos é puka pobri. Awa nha telefoni go nen kambra ka sta mostra pa vira nen nada. Nton keli ka diretu ki N sabe. Dinheru nu tene suma nu bra pon. Oxi, oxi es bazanu di dinheru. Sta pa es ten purtuges ten ka da largu ma oxi go ya da dinheru. Tu pa es ten ka da largu ma si es ka da dinheru ma bu djobe. Nos sin gosi di nsinsa ten mostra nhos kasa para todus, pa tudu omi, makaku bedju, rakatxa, kadera, fala na vida di algen, dja mi ten mudjeris, da mi ten kadera ma gros, da mu ten mas karu. Dja mu ten mas kasa ma dja ma kel li ka di bo ago pa N sabe ma bo é ma bo é pilota kel ki N ta fla tudu algen tudu algen dja pa bazofu karu bu ta mura na prédiu bu ta mura na vivenda ami N ta mura na rua ami é algen di ruba ami é kroxá ami é bibidoru fumadoru kel li kel la abo ki ka ta fase nada di kel la. Pip ta nhordes gosi libu ka ta ben go Ami nta kre nos tudu pa nu pa nu da pa mali ki dotu Straga argen kontra ku argen bu da ku faka pa mata pabena bu vida i sipara ka argen ku si argen i konta mintira labanta lebi i pua otu ramedi na bebida sin e pu primu di meu pa bu ka ben li go pa nsa ma li nu ka ta mura na memu nu ta mura na memu prediu na memu kasa na memu rua li ka ten dividimentu di rua. Mo ka sa ta da pa vira. Nau, ta da sin. Pa mi pur ka kusa mas bunitu. Pamodi nhos nhos rakatxa karera ti nhos mata kabesa. Pamodi bu ten vida midjor, bu ten kasa, N ka tene, bu ten karu, N ka tene, bu ten mudjer, N ka tene, bu ten dinheru, N ka tene. Mas li e kau ki nos tudu nu ta ben deta, nos moku. Nhos rakatxa karera ti nhos mata kabesa. Li é kau ki nos tudu nu ta ben dia ta nu ta kontra li li ka ten dividimentu ka ten paga renda ka ten fla fla txeu li nu ta ben nu ta manda boka baga baga ku vo mi nga ta sa ta ya nu sima aki nhos ta pabia na vila di kel otu mi nta fla nhos tudu mi nta fla nhos tudu ki sta na mundu midjor nu nu fase kusa bunitu na mundu midjor nu nu nu pidi Deus pa abensoa nos tudu. Ka bu atxa ma pamodi ma Deus da-u kabésa pa skóla, ô bo é bon kantor, ô bo é bon pedreru, ô bo bu nase na fidju riku, ô pamodi ki bo é midjór ki mi? Ka nhos skese ma vida é sô un. Vida é sô un. Abo pode ten tudu avion na séu, má korason é sô un. Tonton na kadera é sô un. Zekinha é só un. Pamodi ki bu ta da ma bo é más di kel otu? Pamodi ki bu ta atxa ma bo é midjór ki kel otu? Nau, pamodi bu ten dinheru, pamodi Diós abensua-u. Da grásas a Diós si Diós abensua-u, tene ku vida, ku saúdi. Si ta ama kaku bedju li N sin, djo li, pa N ta mostra nhos. El sta li ku se família, ku tudu. Djo li, kondutor di avion, má el sta ditadu li N sin. El tinha tudu na vida, má vida ku saúdi ki é inportanti. É kel-la ki nu ta pidi Diós pa da-nu. Ka nu pidi Deus pa da-nu so so i forsa pa nu matrata kel otu. Ka nu pidi Deus pa da-nu forsa so pa nu magua kel otu, pa nu pa nu papia na vida kel otu. I más pior kuza ki ki ki nu ka ta fase nos káuverdianu é papia mal di kel otu, ki mésmu nu ta labanta kel otu mi alebe. Nu ta pega nu ta oia un algen ma el ka fase un kuza, nu ta fla ma el fase. Kuza más tristi ki ten na mundu é pa nu ta sigi so kel live di kuzê? Kel live ku tudu algen ta fase live pa pâpia di kuza ki kontise ku mi. Gosi ku ta kontise un kusa ku mi gosi, N ta dadu mudjer, mudjer ta da-m un ratxa kadera ô N ta dadu pankada ta Tudu algen ta fase live, ta fla ta e flanu e dadu ben dadu Ta ben mundu más mundu Má nhos ki ta pâpia, nhos ki ta fika ta straga algen Nhos ki ta fika ta ta pâpia na vida algen E li ki nu ten, nu ten konta tudu li nsin Baga baga ta txupa-nu, ta uta-nu pa tudu koma un bula dil E kel ki N ta fla nhos, nos ki sta na mundu, sima nu sta na mundu, nu tene vida ku saúdi Nu da Nhos Deus, nu da Diós grasas a Diós. Li ten lugar pa ma kriadu pa tudu kuma un kulader. Bu ta uia un kusa. Bu ta uia gosi, N ta ranjau trabalhu, sima nha manu ki di ta fla. N ta ranjau trabalhu, bo bu ta kre tra intra di kes trabalhu pamodi arken nos gosi nu ka podi pega kunpanheru na mo, pa nos nu ka ta dexa kunpanheru pa nu pega kunpanheru na mo. Ba ntende? Nos tudu nu sta na mundu. Nos tudu nu gosta di ser filis. Pamô ka ta fase, ka ta fase algen filis? Si bo bu gosta di dinheru, pamô ka ta trabadja? Si bo bu gosta di, bu ka gosta pa ningen papia na bu vida, pa ki ku ta papia na nha vida? Si bo bu ka gosta pa algen koba-u na bu mai, pamô ku ta koba na nha mai? E por isu, mosinhu, si bo bu gosta di ser amadu, ama algen tanbe. Un dia di kel jetu. Verdadi pa fla, mosinhu, ten un kusa yo gosta li nsin, bruntoiadu ku un pankada li nsin. N ta odjada ku un pankada na rostu nen sen. Tudu algen ta fla, Mosinhu, di ki jetu dja, dja ba, dja pu konu, dja ba dadu, dja dadu, dja dadu pankada. Mosinhu, di kel jetu dja pâpia, dja da konsedju, pamodi makaku ben ka tra mindi kumida, dja dadu pankada. Mosinhu, tudu algen ta fase live, tudu mundu ta bai ta djobe, trezentu, kuatrisentu, mil, dos mil algen. Pamodi kusé? Pamodi é nha lágua ki nhos krê odja. Pamodi é nha sufrimentu ki nhos krê odja. Mosinhu, na mundu. na kes mundu li. Bu ta fase limé, bu ta paga limé. Oxi bu ta txora di mi, manhan ta txora di bo tanbe. Oxi bu ta ri di mi, manhan ta ri di bo tanbe. E pur isu mi ta fla nos tudu, nos tudu ki sta na mundu, mosinhu, ningen ka midjor ki ningen. Mi ta fla nos tudu, ka nu seta ningen pa umilhanu. Pamodi, mosinhu, na kes mundu li, si nu sabe vive-l di kel jetu, nu ta vive, nu ta pasa sabi, nu ta. Si ki farse nu djunta mo. Mas nau. Mosinhu, nhos rapara, argen ki ten sigidoris ka ten argen, ka ten argen pa N tra filtru. Pantavetu. Djo li, mosinhu. Mosinhu, fla-m un kusa. Ka ten argen kabuverdianu, kabuverdianu, di kel ki ta fase vídiu, si ka ben ku fofoka, ku pâpia na vida di kel otu, ku, ku konta mintira, ku, ku fase paranóia, ka ta ten sigidoris nau, mosinhu. Ben, djo, nhos oja li, nhos, nhos ba djobe di kel kusa, ten un konta ki é, ki é kusa di igreja. Ba djobe, ka ten, ka ten, ka ten sigidoris. Gosi di nsin. Nhos oia, dá un géra ku un kantoris ki pode mostra obu ô un kantoris ki mostra, ki pode mostra si pitadinha, ô dá un kantor ki ama sa di kaminhu ô ki fase kel-li. Tudu algen ta ben, ta ben pâpia. Nhos djobe na kes algen ki ta ten mil algen, dôs mil algen di sigodoris, nhos rapara ma é sô kusa negativu ki sta la. Má é kel-la ki tudu mundu ta bai ta odja. Pamodi tudu mundu gósi krê odja lagru di algen. Si bu xinta, bu pensa, si bo bu ten fidju. Bu sa kuse ki é fidju? Bu xinta, bu pensa, bu fla si, Pora, kel kusa ki pasa ku kel mo la, ku kel mina la, djo, dja pasa ku Pregu Pregu, dja pasa ku Vanesa, dja pasa ku Tranka Fula, dja pasa ku Wilson Medo, dja pasa ku kel-li, dja pasa ku kel-la, dja pasa. Tudu algen ta xinta, ta spera pa pasa ku más algen. Pa kuzê? Pa nu djunta, pa nu fase live, pa nu pâpia. Má ningen ka ta odja-s kantu sô monti artista ki sta la dibaxu ki ka fase nada ninguém ka ta prefiri pertence musica ma é só e subi na vida ki mudjer amarelu não ta pao na gosi nin sen tudo mundo tem fase live pa pa papia na vida pa fase não mo senhor bu ta oia nos bu ta manxa bu ta trabalha la dentro do cemitério li sin sima buru na txada djo dentro do cemitério mo cavalo ta dentro na meio de finado ta catica ami ta pidi tudo finado finado. ki sta detadu na koba pa labanta pa kumesa ta baza kes fofokeru bafatada pa kumesa ta baza kel mintirozu soku na boka pa kumesa ta baza kes gentis ki ka ta preokupa ku ses vida ta preokupa ku vida di algen pa kumesa ta sota kes algen ki sa ta ki sa ta straga algen ku se algen Pa ta ta pira ta baza po kes argen ki sa ta manxe ta ba kasa korda ku argen pa distrui vida di kel otu pa pira ta sota kes argen tanbe sa kusa ki el ta fase kes argen tanbe ki sta nas redi sosial ka ta trabadja ta fika ta konta mintira ta fika ta panha di txonta pa argen i tanbe pa pega kes argen pa kebra pe kes argen ki sa ta abri I sta farsu, Facebook farsu pa koba argen i pa panha tristeza di argen pa pui, pa pega, pa sota ku po, pa tra koka, pa ka mata nau, pamodi temi nhu pa e ta kumida. Por isu ki N ta fla nos tudu ma si nos ki sta na mundu nos nu nos nu pidi Deus pa abensua-nu pamodi mosinhu nos na pruveta vivi vida antis di mas tardi pamodi ta txiga dia ki nu ta mori. Nhos oia makaku bedju. Di 1995, el abensoadu e el móre na 2018. Nos nu li, nos ki ta pâpia na vida algen li, nos nu toma kuidadu pa nu ka móre ses frenti. Purtu nu ta fla nos tudu, Mosinhu, sta un monti algen riba mundu li, bo bu ta manxa, bu ta trabadja sima mi, mi ta trabadja li. Airdi sta na live. Es ta grabata vida di kel otu. Ki mi N sta li, N ta katikati ku pon di nha fidju. Es sta li, es ta abri Facebook i es ta falsu na bu nomi. Ami N tene es bazadu. Pa kuse? Pa es pena bu nomi, pa es atxa ku sa fla. Na ves di ba toma konta di ses fidjus, na ves di ba sabe di ses mai, na ves di ba sabe di ses kabesa, nau! E de sta so na ma kunpanheru ta ta pera so algen mori pa e ba pu na fesibuki na istagrama ten un monti verdadi pa fla ten un monti bo ta majuta trabadja bu ta rikiri bu vida bu ta kumesa kunpra un karu e sta panha di txon e sta pu e trafikanti e bandidu e mudjer ki da isu mas akilu pamodi bo ka tra ka txekadjer tanbe bu ta da koba pa mudjer dau pamo ka tra ka txekadjer tanbe bu ba bindi droga pa mudjer dau pa pa bu ganha nau abo no biruti na fla mo si. Yo, ont, ont, ontonti, N odja indianu e abri, e abri un rostoranti, e abri un kó di bendi kumida, li sima e abri kó di bendi kumida, brrrr, bum, abri kel otu pa si irmon, brrrr, abri kel otu pa kunhadu, mas no nau, no no ta ba fitxa, anu no ta bai pa no fitxa, pa no fitxa kasa, pa ka ten nada, pa ta fitxa, no ta fitxa porta di kel otu. Nu ta fitxa pórta di kel otu pa ka ten nada. Sedu na simitériu pa mi pa mi nhobe pamodi li ke simitériu ben li pa mi mostra tudu mundu fofokeru linguaradu kubisozu mintirozu i satanás o dimoni ma nos tudu nu li me tudu ta fika li pamodi mosinhu ultimus tenpu li bu ta odja bu ta nhu ripara redi sosial na kes algen ki ten más odiensia. más odiênsia, más kusa sábi ki ten na mundu. El ka djuda póbri, el ka djuda se fidju, el ka nen djuda se kabésa. Nau! Un monti é palhasada, ku mintira, ku fofóka, ku vi pâpia na vida di kel otu. El, nunhun é ka kusa, é ka, é ka kusa realidadi. Tudu é kusa di, di, di odja kunpanheru ta txora. Nunhun ka sta la pa bu fla, nau, Taiflanu é, é sô ta fase vídjus, pa el partilha múzika di Taiflanu pa subi na vida. Nau, e ta fase un kusa pa djuda argen la Kau Verdi, kes bedjus ku ramedis ki mestri, ki fidjus ta ta na Europa ka ta djuda ses família. Nau, e ta fase manera pa e djuda kes kriansa ki ten família ki ten kondisons fraku pa djuda. Nau, e ka kel-la ki e sa ta djuda nau. Bu sabe kuse? E sufrimentu di kada un di nos ki no ta djobe. E kastigu, e lágua. Gosi pa mudjer larga-m, gosi pa fla-m, ta fla-m, N briga ku mudjer, mudjer panha se ropa, pula pa rua. Tudu algen ta fase live, u ta atxa mil, mil tal pesoa ta djobe pa ri, pa ri, pa ri, pa atxa grasa. Anos kabverdianu, anos é kel-la ki nu ta foka ne-l, nu ka ta foka na kusa puzitivu. Anos kabverdianu nu ta foka so na kel kusa, sima ki nos kabverdianu no-no-no nu ka ta ben li. Si u ta pensa ma un dia ningen ka ta pensa ma ta ben li mas, pa bon li e ka ta txomau na porta nau. Li e ka kabverdianu ki u ta manxe, ki u ta manxe sedu, bu ta txomau, bu ta txomau, bu ta papia na vida algen nau. Li. e ka manxa ba trabalhu nau e ka ba puma la di dia pa ka trabalhu nau li a ki txeu ra ben si kau kama baxu kama e ta fika osi me e pur isu ki na ta fla mu si pur isu ki na ta fla pur inkuantu nu tene vida ka nu fasi ken kel kusa ki no nu ka gosta pa nu fasedu nau no nu fasi kel kusa ki no nu gosta e sima munti omi ten gana pa ten mudjer masu dretu dretu pamo ka ta ser masu tambe pamo ka ta ser bon pesoa tudu algen ta kre pa e tene mudjer pa leba bebida na kasa pi tara abertu pa kume pa bebe pamo tambe bu ka ta ra ka atxa ke tambe bu ta kunpra kani bu pui na kasa tambe Tudu omi ta kre ten si fidju pa pu na internet pa fla nha fidju parabens pa nha fidju ma pamo ka ta bu ka ta sustenta bu fidju bai ntende e kela ki problema tudu omi ta manxi ba diskoteka ba pali ba pala ma skravu es ta dexa na kasa kilo ki ka pudi sai bai ntende mi sta ta konpra pon pa mi nhemi. Pa mi nhe pamodi ki modi ka ten nha ta kunpra pon pa mi nhe pa mi sim nha ta kunpra pon pa mi nhe mi di trabadju no ta intendi pursu ki nta fla tudu mundu tipo si nos nos ki nos ki sta na nos mundu li nos ki sta na nos mundu li na kila. Mosinhu live sima n'ka ta faze kel live li di kusa puzitivu ningin ka ta ben djobe ningin ka ta manda pa ningin ma gosi di nsin y n'ta mostra gosi di nsin ki nkontra ku makaku bedju ki n'fla ma e ka tra mi nha kumida san n'ta un soku na odju tudu algen ta manda se badju se n'ta manda tudu. Mundu pa ben odja nha sufrimentu Kel atru mundu ta manda N gosi djo N lansa na trabadju Djon ki sta sima karasku nes djon Mas nden Ningen ka ta odja ta fase kola Koitadu Ma si el ba trabadja pa el sabe di si fidjus Si família Nau Algen ta xinta ta spera ki ora ki el sa ta fase un kusa eradu pa es ben Pa es manda pa tudu pa tudu mundu Pa es manda pa tudu mundu Ta odja Bu sa ta libu ta fase.

Kauverdianu N trabadja djuntu ku kauverdianu N sta ku algen basa djuntu ku kauverdianu Djunta ku purtuges pa kóre ku mi Un di ki N bai Abes N ta bai nha xou ki N ta tene N ta bai nha xou ki N ta tene Aki N ta sai di xou abes N ta sai kabésa kansadu Dia dumingu N ka ta trabadja segunda-fera Es ta fla ma Nau é bi, é bi, é faze kili, é faze kila Má kuzê ki bu obi ten aver ku es? Bu ka ta pensa es? Ningen ka ta odja bu lágua. Ningen ka ta oia bu sufrimentu, bu kansera. Tudu algen ta oia bu, ningen ka ta oia bu trabadju, ningen ka ta oia bu koreria. Algen ta oia pa partilha, sima sta li, ningen ka ta faze bola, nen só trabadju, ta trabadja, oi ta faze kili, oi faze kila. Ningen ka ta oia nou, algen kumsa konsigi ta oia, algen ta oia só kel kuza ku ta fase di eradu. Kes topada ki bu ta da, ki nos tudu nu ta da.

Ta mostra trabalhu ku orgulhu es omi ku ki ki de Sinhor apara un kusa nen a kin ta sta na nha show kin ta sta bunitu bazofu ileganti nau sabi pega sabi mi nes pega propi N ka ta fasi diretu nhos ka ta rapanan kes kusa li Munta ken ami N ta fasi trabalhu la undi ki N ta buska pon di nha fidju pon di nha mininus ami N ka sa ta mesti ben dia pa bazofu. Pamo mi nasi Bazofo Bazofo li dintu mi ki sta Ami Bazofo na trabalha Nhos odja-m txapéu pa la pa tras sima karasku Ma nha ten kunpra pon Abo mudjeris tanbe djoli Mudjeris sta ta kóre tras di kes ómi ki ta maxe sedi Ta maxe na internet i nota na internet i ta trabesa na internet Pamodi tudu algen é Bazofo Masi tudu algen ten tudu kusa. Omi ku tudu kusa, bo ta trabadja, bo ka ten nada. I bo ki ka ta trabadja, ka ten nada, é bo ki ten direitu di papia na vida di algen. Bu ta atxa si algen ta fla, ta fla. Mi N ka meste ningen pa fla-m nada, pamodi ningen ka tra-m nada. Ami ningen ka tra-m nada ki fla di pa N toma un kusa na bo. Ami, dia ki N ta tuma un kusa na un algen, N ta tuma na omi ki ta trabadja sima mi. N ka tuma nada na ningen. É kel-la, anor lu sta dentu di nos. Anor nu ka pode fla di bo sima sta li. Bu ta odjadu na live tudu bunitu mas ovu na kaza ta mostra otu omi ta mostra mas di 50 kaza tudu di sel ami tanbe ten mas di 50 kaza tanbe pur isu mozinhu ka sta pa kaza sta pa dintu di nos mozinhu sta pa dintu di nos dintu di nos kila ki ta konta ami yo li pa no ingusa mozinhu ami n ten chance di ba zos ami podi sta sima ta na trabadja li n ka ta fasi nha live n ka ta fasi nada na nha live no n ka ta fasi nada na nha live sima sta li si n ka kre n ka ta fasi n ka ta fasi kin ta trabadja aki n ta ba nha show Txeu mi nte xoda 18 li mostra na live onte mi ki ka mi ki ka bai n kre diskansa nha kabesa n ta kre fin di simana pa n papia ku nhas fidju pa n papia ku nha mai nha mulher ku ta te xou fin di simana ta trabalha tempu todo fin di simana n ta kre tra pa n tra na kasa oi ntende djo sima sta li mi n podi si ami n te xansi di bazofa di ka mama ami ka bazofa nha mi n ta bisti bedju ami n ta rakatxa kadera sima sta un dia ka ba modi bazofa ne nau mi n ta rakatxa kadera ki su ka ta nton fidju ke trankila nha mi n ta rakatxa kadera mi sima nha sta un dia mi n ta rakatxa kadera. Ami N pode ka ta fase nha live nun live N ka ta fase na trabadju no N ta fase nha live so ki N ten nha show so ki N sta na meiu di kantores ku rapaz ma now ami N konta dja N ta fase live la mi N ta fase live natural di nonde N sta ten muska pon muska pon di mininu di bo ka ten bageti oh ma si ka ten bageti bo N ta txora bo ora 2 zeru 50 ki ten bageti no now kila no.

Sta un monti makaku beiu ku makaka beiu, tudu ta maxe linguada na vida di kil otu. Bu ta tenta rebaxa un pa subi bo. Bo sibi nos nada, nos nos e kamu na mundu. Nos e uniku kusa ki pa no pidi Deus pa danu vida ku saudi pa nu kumi pa nu bibi. Nu ka ta kuidadu e baxu con ki nu ta kamba i ta santadu di ma di Aos ten bageti pali. Bo sibi si bu ka bai na na kusa di Nau ligoi padaria bro. Ten so.

N ta kunpra bageti sime mas bageti la ka mutu bunitu ma N ta kunpra e sime un y noventa N ta kunpra di kes gordu la
ma ten roe
na N ta kunpra bageti si kila ki N ta kunpra N ta kunpra otu pon no N ta kunpra bageti. Aí n ben kunpra pon, si ami n ben kunpra pon pa mba kume ku pamodi pa mba grelha kanbe. Oxi live ti maxi, karera un tene mi ka sta preokupa. Pon ka sta nen mariadu, ki bageti la un mi ka gosta di bageti rixu, ma n ta leba i simé. Bageti un i irita-l. Nau, oxi é sedu. E n dexa kartera la kara. Pura, n krê paga ku karta, n dexa karta la. Sem compra pão. É quatro baguetes. Não, ainda compra três baguetes. Ainda compra de que de que pão lá. Ensuite, c'est à qui?
Bonjour.
Bonjour.
C'est moi là, trois baguettes.

E amê n konpra nha pon. Pon si n pa konta nhos kusa. Nhos oi ti undi ki kauverdianu e un monti e kanara. Nhos sai pamodi ki mi n ta bende di ropa tarbaju? Yoli, ami, karu ta panhadu na kasa, ta tornadu punu na kasa. Tudu santu dia, ta panhadu na porta kasa, ta punu na porta kasa. Mi n ka misti troka ropa di tarbaju pa n ta fika, n ta bisti, n ta bisti. Ami, aves, n ta sai di tarbaju. N ta ben asi suju sima Stalin. Pablo, Munti algen ta konfundi. Penso é ti undi ki N sta é más fasindadi di kauverdianu. N ta ben sima Stalin ta anda. Mo sinha, mi N ka sa ta furta, mi N ta trabadja onestamenti. Dos saku pon, oitu eru y tal. Anton nu ka sta markadu. Abo tanbe, si bu ta ganha kinzi eru pur ora tanbe, oitu eru é ka nada. El é ka nada. Ningin li N ka ta liga kel-li. Pon karu sin. Mozinhu, djol yo onti N ata ben di N tra moi ki N ben sta di ropa travesa. Sima sa di bai, mi N ka ta mutu xuxa pamo. N ben ta trabadja na makina, N ka ta mutu xuxa. Moi é un kabuverdiana ki ta dipende di stadu ki ses vida é so maxi tranka vida na kadiera. Ki N ta fla pa ke-m, nha N konxe es, e odja-m so di bistidu. Un obi e fla mi na si, mi na nkontra ku N pensa ma Nelson. Era un gaju orientadu. El enkontra ku es xuxu, ma e ka xuxu di gera ku sangi nau. Satanas e ka xuxu ki bo djan di furta nau, e xuxu di trabadju onestamenti. N ka debi ningin, N ka ten nada di ningin. E kel-la ki e faze nada di nos ka oferdjan. Nu ta konfundi aparensia. ku kel ke N ta fase. E por isu ki mi, Diogo, N ka ten kel forsa pa N fase. Aki N sta na nha show, aki N sta na, na, na, ki N sta na meiu di kantoris pa N fase live pa pa N mostra nau. Nau, ami N ta fase alvês un videoinho, N ka ta mostra, N ka ta mostra. Ami N ta fase nha virulinha insin, nha saku pãu, nha kunpanha, nha panela karni, kusa ta tenta refoga, N ta rebenta. Ami kel-la ki nha, kel-la. Mi, ami N ka ta vive pa ningen, N ka ta vive pa ningen agrada ningen. Algen ba agrada, sera, sera kel kariera. N fla-u, kabuverdiana di ki sta indu tran pâpia ki N obi. Es pensa ma vida di algen mi é sinpli, ma es ta odja-m na nha xous, es ta odja-u bistidu di fatu, es ta odja-u ta faze kel-li, es ta pensa ma bu sta xei di dinheru. Mozinhu, é na kes trabadju li ki N ta sta, ki N ta sta, N ta mai, N ta kati kati, ki N ta kunpra kel bon kaxa, bon kamisa, ki N ta sérvi nhas fidjus, ki sérvi kel otu. Mésmu é pâpia N obi. N bai fika si frenti. N kre faseba el rabi nobu. Anda, anda. E, é bom, mina. Suma ku sal, tá fixe. Ó, tá entende? Porto quinta fala mocinha, e txeu bem dentro rosto, e um homem manda mina mensagem. E mina que manda mensagem tem nome de Carla, um nome sim, um hoje tá manda. E fala, menina, e fala assim, eu sou é fofoqueiro, menina. Mina encontra que morre de que jeito? Eu pensa me de que jeito me? Mina encontra com a solama. Ma ku ropa xuxu, da-m gana fla-i, ropa xuxu, ma é ka bu kóka ki sta mostrau na mi nau. É di nha trabadju, txeu di nha trabadju ki N ta resebe tudu mês. N fla, Nhos odja ti undi ki Kabu Verdianu ta. Brancus ka ta fla pa bo, brancus ta trabadja. Ami, N ta sai di trabadju, mi N ta pidjo karu di trabadju ta panha-m na ka, ta pun na kasa. N ta ben di runhesa, asi. Mi N pode bende otu ropa so pa N ta oia fasilidadi di kada un. Bom dia Nelson kontinua senpri algen ki bo é kel-li kel-li sta na sangi bu ta oia fasilidadi di algen ki bo é bu ta kontra ku el na kafé ku ses uma barigona i apruchi pa ladu ku otu nen pitada ka ta oia ta fika ta poi na vida algen mi omi si ma brutu ki mi nhos ka ta atxa ma brutu ki mi ka ta atxa ami brutu ki mi N ka ta sai txeu na Lixenburgu N ka ta sai txeu ami N ta sai so pa Avê pa kau diferenti. Pa N ka odja, pa N ka odja xis algen. Intende? Avê. N odja avês, avê, mas imagina, avês bu ta odja, bu ta odja algen, bu ta odja, bu ta kontra ku algen, bu ta sai, bu ta kontra ku algen. Ami é ba zofri nha manera, klaru. Bu ta odja algen, bu ta kontra ku el na kafé. ku ses bariga dja kai riba pitada, trankilu. Má es ki ten kuza di fla na algen, es ki es ki é bon algen, es ki é famozu, es ki ta papia. Monsinhor, algen ta papia na vida di algen é kuza más tristi di mim. Mozinhu abo, abo, pamo é so Yan, N ta sta na nha kartas ku i N ta tene xopa li, xopa la Haa Nelson, ka ta oiau ki di kel la N ta manda-u mensaji, bo ta responde Kantu Yan ba so la, so tera Pamodi gosi txon sta modjadu Mame, é mas é so areia Txon sta mo, txuba ta txobi txeu Ropa ta xuda di lama Ami, ami, N ta pidi Dios pa da-m senpri kel forsa pa N ta anda si Ami, N ta obi, Yan sta na Purtugal na meiu di kantoris famozu Ami, un di kes kantoris, tudu kantoris famozu ki ben ta ben li ta ba nha kasa ta rende ku mi. Ma mi ka bon di pa N tra fotu pa N mostra pa N fase kel-li, pa N fase kel-la pamodi Monsinhor, mi N ta tra fotu na mi, da undi N ta buska nha vida, da undi N ta tra pa sofa? Ami dja N bisti kaisa di fatu di mil i tal, dja N bisti sapatu di sesentu i tal, ma di nha trabadju, di nha trabadju, mi N ka ta N pui na redi sosial di nsedu pa mi ben algen ta oja nha xou, nen, é difisi pa nhos oja mi na nha xou N ta fla diretu, algen ta fase algun vídiu asi, ma nen ka tantu. Ami nha vida pa N faze sima sta na tadjada li sima sa li Ami N ta kre pa tudu algen ten kel korason ki mi ntende Po trabadja po sabe di dés fidju ku un netu inda ku mai duenti Inda po ta djuda bu família sima nhos ta djuda pamodi tudu algen gosi Ah ta fla nu ta bebe ta fuma ta faze Bo bu ka ta bebe ka ta fuma nada bu ka ta faze Nada bu ka ta faze Ami N ta kre pa tudu algen pa konxe pais ki mi dja N konxe Ami dja N konxe 16 pais na Europa Te Dubai dja N bai na Afrika dja N konxe San Tomé dja N konxe Guiné dja N konxe. Na ka ovelha kuji tudu ilha pamodi n ka trabadja n ta bai n ka trabadja n ta bai bu ta iomu dja n oia makaku beiu ka te karu ka te moto ka bisikleta ka tene kasa e te kasa di renda nessa bu ten ki bu bo famozu ma inda bu ka tene nada fla bu kuse ku tene moza n ben kunpra pon mozinhu ke pon li oitu eru e ta mi trabadja bu ten klaru ami n ta trabadja pa n sabe di nha mai ku nhas fidju ku nha kabesa si sobra pa guarda n ta guarda si ka sobra. Ka sobra ka sobra, nka sta ten kóre ku vida Ami sô nsabe ma mi ngosta di nha kabésa Ma nsabe tanbe ma munti makaku bedju ki sta Ma fin di simana pa nu sai djuntu Bu ka ta bisti na nha pé Bo ki ta pun fama, bu ta pun tudu kusa Bisti po sa, po sai, po sa, po bisti bazofu Sima mi, ra ka atxa kariera pulu ménus Sima mi, i nta fla po ti dinheru na kuju Sima mi, ki nta kre fla. Ami no, mi n ka ta ba Xina no, nha ki n ta kume, n ta kume ben kunpra. Konpra três bagete ku três pon, oitu eru, oitusentus kuru. Nhos ta atxa kel-la normal? Nhos odja. Nhos odja. Vida é fudidu, mosi. Dés fidju ku un nétu. Asi N ta fla-m, Fi, kade afinal? Séti fidju ki N ten? Má, mi N ka ten fidju pikinoti, má N sabe ma fidju pikinoti é kel un ki N ten la Purtugal ku N tra-l la Kóba Verde. Dja fidju é kada ómi. N ten fidju ku dizaseti, N tene ku dizoitu, N tene ku dizanovi, N tene ku vinti-dos, N tene ku vinti. Minha fidju sta sô grandi. Gósi di si N ata ben fase otu. Gósi N ata inkonstrui família di novu. Kuma fidju dja ka sta tudu grandi, gosi el Alan liga ku kantu fidju má gosi o. Mon avô patron, ami oxi nha trabadju é so grelha kamions. Tudu, mon sinhô, li na kel live li, li na kel live li, li na gosi ka ta da pa konta mintira. Si un ómi ba konta mintira ma el ka ta djuda si fidju ki mai obi, pamodi nha live. Tudu algen ta odja. Pamodi mi é un di kes tipu pesoa ki nha vídiu tudu algen ta odja. Ka N ta poi na YouTube. Nhos ta pergunta si N ta djuda ô ka ta djuda. Nha pai pergunta txeu. El pergunta nha rapasinhu la, Govitu, ki nha rapasinhu da nha un riposta ki nhos ta na ba pergunta. Na omu, abo k'odja karni ki N kunpra. Papa ta odja más lógu karni ki N tene. Más lógu ta odja karni ki N tene. Azinhu nhos odja li. N ta faze kiston pa N mostra nhos nha pon. Nhos odja. Nhos odja bageti. Djon li. Bageti más kunpridu sima nha Zeka Diagu. Nhos ba nhos ta odja, nhos ta odja. Djon li, nha fidjus. Nen nhos ka meste djobe. Nhos djobe la na nha Facebook, na YouTube, na nha Facebook, na nha Insta. Nhos ta odja nha ropa ki N ta bisti, mas ka kusa di brinkadera nau. I ten makaku beiu ki sta li nsin. Nau, ami nha fidju N ta sabi del. N ta sabi, N ta sabi del. Mosi, na Europa, sima bu sta li bu ta trabadja, bu tra 300 eru, bu intxi baril di kumida ku kusa, ku ropa, sapatu, kusa di mininus, ropa, kusa di skola, bu manda. Ami kuai tudu N fai ta un mai di fiu Só ki N ka manda Pamodi nu ten un fidju N ka fla ma N da el baril Pamodi N ta manda baril pa dividi Ma gósi N faze baril Djo, te baril di nha netu dja N ten xeiu Baril di nha netu ki sa ta ben dja sta xeiu Ami N ta sabe di nha netu, nha mai, nha tudu Pamodi mi é abensuadu di Diós. Diós senpri ta pun da vóita pa pur sima Diós senpri ta pun Pamodi ki mi nhu ka ta N ka ta mutu ba pa kafé Poi N ta korda ta ba kafé Nhu sta na porta kafé É mutu difísil Ami poi N na kafé na kósi É aki ki kantores ben ki ta ben Ki ta ben ta inter ku mi ki N ka ta ba kafé Noti nhos oi nhos oi mundu é tristi Nhos oi li Nhos oi li oh Bu fase mal Bu fase mal Nhos mudjer ku maridu li nsin Es fase mal Djes ben li sin baga baga ya txupa stick ya coca Purki na fla mesmu sin? Argen na mundu si bu tra dinheru ku ta gasta na diskoteka na un garafu di 150 euro la ka ovedu di 15 kontu ta da pa manda 3 fiju 5 kontu pa mes bo ta intendi ma bu ta gastai na un na un garafa di whisky na diskoteka aveu ta gasta 2 3 garafa di whisky na diskoteka ma bu ka ten koraju di di dividi 5 kontu la ka ovedu na pa fiju e un munti dinheru Sinku kontu é un simana trabadju na obra. Bo ta intende? Sta munti algen ki ta ganha 15 kontu pa mes. Abo so ta manda bu fiju sinku kontu la Kau Verdi, bu atxa ma é algun dinheru? Bu atxa ma é algun dinheru? Si bu djunta, bu fla, bu fla si, Oi, N ka ta manda-u nha dinheru, kel-mé li, má N ta manda nhos baril xeiu di kumida ku ropa, kumé si kunpra ropa pa kusa pa skola. Bu atxa ma kel-la ma é kusa? Ami N ta manda, nha bai pergunta. Ami N ta manda. Mi nha rapasinhu ta bisti bazópiu, nha rapasinhu. Dani, ki Dani é más spertu un bokadinhu ki kel otu. Dani Dani txiga la txiga toman toman sapati balansia ki ki n kunpra mil i sen eru n fla pu na pé u mostra rasa pergunta kantoris MCs si si ka es pu na pé pergunta ami ami nho pensa ke ami ami n ta trabadja pa mi ku nha minins bua na salsa Bu anda diskorridu, mi fla pu na kadeira, é bu pai ki pu na. Bu aba bas. Txiga somada, txiga toma mema. Txiga toma mema riba somada, mi fla mi ka ta, ami gosi nunka é mas. Omi bu ten ki ta ser omi. Bu ta oia makaku beiu ta ba diskoteka ta kunpra garafa ku kaixa di marka, ropa di marka, ku fiu la kauvirdi. Ku fiju la kau verdi ku se nhos ba papia. Ya ngoia maka ku be ta pu fotu di si fiju na ta da parabens. Mudjer ta ba dibaxu ta komenta, o ka ta dau burgonha bu ta pu un fiju bu ta komenta ka ta nhos burgonha. O Ruben pa mostrau bu koba. Mozinhu, koba di Ruben. Rubi ta trabadjaba ku mi, má dja N ka sta ta poi na tanka, dja N kóre ku el. Kóba di Rubi é kel aitu li. Dja N sa kóba di Rubi li, é kel li. Kel ki bu kóba, Rubi. Aa, ku ben, ku ben, djobe li. Aa, dja i ai. Mozinhu, xa N ba trabadja pamodi sinon N sta fudidu. Má mi N ka sta preokupa non, oxi nha dia é sô grelha karni. Yanis leva pa tudu Juserinu, tudu ken ki sabe Yanis leva nhos koba. Li nhos ka meste paga, li é gratuitu, li nhos ka meste kunpra serveja, nen trabadja nhos ka ta bai. Li ka ten fofoka, ka ten fofoka. Mosinhu, onti N ta faseba viru li simiteri, Finadu fla di kel jetu, N ta labanta di koba. El fla, N sa ta sai di koba pa N ba rabenta kel fofokeru boka. N fla, Pumeru ki bo pega, pega kel algen ki abri kes konta falsu di fofoka, ki. Fladu mi, mi é kel-li, é kel-la. Kel algen ki obi kel kónta li, pega bu santa soku riba kabésa d'ô. Se mudjer da-l riba txan di pitada, se ómi da-l riba kabésa d'ô, un ba fatal. Pa poi stoma juiu na kabésa. Tá mô, kel kóba parse ma sta pa li. Gajo se labanta di kóba, futi di kóba. Futi di kóba, nau, kel kóba dja perde-l. Gajo labanta di kóba, ónti. Ke koba fika pa ke kola, el labanta pa sai. Yo li, yo li, yo li propi, yo li, yo li, ó. Makaku be onti sai di koba fla, Undi sta fofokeru? Nhos oja di, nhos obi ma ka ta konta mintira. Onti n'ka ta vazila avion, makaku be sai di koba. El labanta di koba, yo li la fundu, el labanta, el fla, Di ki jetu? Kenha ka ta pabia na bubida? N'fla, E genti di redi sosial. El fla, Nau, n'fla, e pega kes omi ka ta ramiña kumida, bu sota ku po. Pega kel fofokeru di internet ta abri fesibuki falsu pa koba kel otu, sota ku po. Pega tanbe kes algen tanbe ki ka ta ta trabadja tanbe ta fika na redi sosial ta fika ta koba algen, pega bu dia ku po na grandoba, pega tanbe ke mudjeris tanbe ki ki ya ta toma kel otu mudjer maridu ta atxa ku si maridu ta toma kaba ta ta sota ku po i lingua radu pa sota ku po, kes algen tanbe ki ya ta labanta algen aleva i tanbe pega bu foga ti bu tra koka. É si própi, verdadi pa fla. Pega bu trakoka moku. Pamodi es ta undata di kes algen tanbe ki é ta labanta algen alegri. Nton algen ta panha di txon ta pô-l gen. Ta fla, Tê flanu fase kel-li ku sô mi ka fase. Alan Lee, Nhos ka ta fika preokupadu. Nelson, Para di mostra kel merda la. Yo, N sta noti ainda. Nau, mosu. Abo, kel-li séru ô tardi, kel-li Kel-li, kel-li bu ka ten ki. Ser ku el kumesa trabadja pa djunta dinheru pa paga no. Fla makaku beiu lingua radu, kubisozu, satanás, pa es ka ben li. Tudu li ensinu, li ka ten vizinhu, li ka ten fofoka, li tudu makaku ta pegadu. Konpa gosi nhu Kubiru. No, no, ba kunpra pon. Mozinhu, li ten un simiteri grandi. Na kel simitéri própi. Mon sinhor, oxi nha, oxi nsa na, nsa na karni. Oxi e txiga trenpa karni, e tran, karni te tudu trenpadu, txiga pon, nheme karni da pa dodu. Oxi fin di simana. Ruben ta manda ma ta odja, odja so pa dodu. Ruben, no ta pa rizu, no ka ta bai. Sabru, mai pa na, no ta sabru di tardi, di tres ora pa la. Pa nu bai o no?

Ló pidja ben. Li ten lugar pa malkriadu. Te, o sempre tem aniversário, o malandro. Não é? Por, por, por cachê não pagou. Onzinho, vai comprar pão dura com ele.

Kel fata ku te bestidu la fla-l, Fladu mo kunpra na. Mo troka ku ke kusa? Ku pon. Ami e trafikanti di pon. Mo sin, ba kunpra pon, oitu eru. Oitu eru, oitu eru i tal, tres bageti i dos ponzinhu. Tres ponzinhu. Nhos oja vida e mori? Ka nhos preokupa ku kel anou. Má sta un monti malandru ki sta detadu fanadu riba kama, mudjer ta trabadja duzi, trezi óra, ta leba la na kasa, ta tra nhos kóka, ta tra nhos kóka na kadera. Mozinhu, konbersa. Não, moço, uma para castigo hoje, hoje não está quatro pessoas. Não está quatro pessoas. Mas moço, bem, um bem com cipão, que a mim gata comigo, gata comigo, gata muito gosta de baguete. Ninguém gosta mais de

N bai kunpra pon, gosi N ata ben txiga Gosi N ata ben txiga Gosi nton txiga e pega lumi Pega lumi pa bu kusada lumi Manu tene kaxa vinhu pa tudu konku ladera Nan, Juzé ka meste mata-l, Juzé ta mora di pa el, ka nho mata-l no, nho dexa el ta mora di pa el, la pamodi abu Juzé ka ten kabesa prontu, Juzé, ami N ta atxa ma e, e, e droga txeu dimas, nos ki fika ku kulpa nu ta fuma droga.

É si mé, si mé un fla i e Adison. Sa e e un munti, e un munti dinheru. Oitu eru, tres bageti. Mosin, nu ta nha trabadja, nhos bai la baxi la. Sa Cris djam, mosin, dja sa di live, nhos fika dretu. Na ami ka nen ku bai, nhos fika dretu.